Ebynt. Enw sy'n yn hytgoffa nad y fyddin sydd yma ers yr ail rhyfel byd na'r cenedlaethau o ffermwyr oedd yma cyn ni yw gwir berchnogion y mynydd hwn. Epynt, hen enw Celtedd. Ep, ebol, ebolion, a hynt, llwybr neu lwybrau. Ie, yeah, ers cyn hanes, y ceffyl oedd brenin y 30,000 o erwe sgwar hyn yng Nghanolbarth Cymru. Mynydd Epynt. Aberaeron, ar arfordir Ceredigion. Er fod gan y sir gysylltiadau amlwg â'r môr, mae gwyl fawr flynyddol yn dathlu lle canolog y ceffyl yn ei hanes hithe hefyd. Gwyl y merlod a'r cobiau. Ac yn 2019, roedd yna gyffro fwy na'r arfer, a mwy o acenion dierth nag arfer fyd. Un yn arbennig, Regs, Fruiters, Newid Peckiau, Flares. Ac yn y Cockney. Bobol a anwyd yn sŵn Bow Bells Llundain. Stuff, do you know what I mean? So, o un na dau da gwir i Ond mae i cyffyle o'r un hen hen dras a brenhinoedd epynt gynt. Pam o'n nhw ma? Am fod Gwyl y Merlod a'r Cofiau 2019 yn ddim byd llai na Gwyl Croesawu'r

Mae Pageant sy'n adrodd shwt y dath y Comin yn bresenoldeb mor amlwg gynt ar strydoedd Llundain. Ond cyn 'ny, mae'n werth atgoffa'n hunain pa mor bwysig yw'r ceffyl i ddiwylliant yr holl wledydd Celtaidd. Gallwch chi henwi? Iwerddon. Llydab. Cernyw. Ynys Manaw. Yr Alban. Ac wrth gwrs, Cymru! Un o'n straeon mwyaf yw stori Pwyll a Rhiannon. Stori mae'r ceffyl yn holl bresennol ynddi, o'r eiliad mae'r tywysog yn gweld Rhiannon yn marchogaeth yn dalog heibio iddo. Mae fe'n carlamu ar ei hol hi, ond y cyfl yma yr ai e y pella yr ai hi oddiwrtho, nes iddo sefyll wedi blino'n lân, a'i chael i'w ryfeddod wrth i ymyl. A phwy oedd Rhiannon? Neb llai, medden nhw, nag Epona, y dduwies Sgeltaidd, yr un Ep sy'n rhoi i ni'r gair ebol ac, wrth gwrs, epynt. O oes y chwedle i'r canol oesoedd. Oes y boneddigion, oes y bobl oedd yn byw yn fras fel ymhob oes ar draul pawb arall. Oes hefyd y straeon cyffroes am yr arwyr cyffroes a fydd yn cymryd pob cyfle i achub cam y werin bobl. Ond o'r holl storiwyr a'i holl straeon am yr holl arwyr, mae un enw wedi para hyd y dydd hwn, i gyffroi pob calon sy'n dyheu am degwch i'r tlawd a'r gwan. Twm, Siôn, Catri! Stori romantus yw stori Twm a'i geffyl. Ond does dim byd rhamantus am y tlodi go iawn oedd yn sail i'r straeon hynny. Ddau gan mlynedd yn union yn ôl, roedd pethau'n dywyll iawn ar bobl Dyffryneuron. Y llywodraeth yn dwyn y tiroedd comin, bobl y plase yn mynnu rhagor o rent am y ffermydd, a un haf gwlyb wedi'r llall yn golygu bod teuluoedd cyfan heb ddigon i fwyta. Erbyn 1818, mi oedd chwe theulu yng Nghilcennin wedi cael digon. Gasglon nhw bob dyme goch ynghyd er mwyn talu am le ar long fydden ni cario i'r byd newydd, America. Wrth gerdded y bedair milltir faeth i harbwr Aberaeron, Ro'n nhw fel ffoaduriaid o bob gwlad ym mhob oes, yn folon mentro'r cyfan, yn hytrach na sefyll a starfo. Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, roedd cefn gwlad Ceredigion dal yn lle i ddianc ohono, er fod y ddihangfa newydd, Cymoedd y De, dipyn yn nes adre. Ac nid hebrwng oedd unig rôl y ceffyl bellach. Yn y pyllau glo, roedd angen ponis yn y gystal â dynion, gwragedd a phlant i weithio ddydd a nos yng nghrombil y ddeiar ddu. Ddiwedd oes Victoria, os oedd cymoedd glo de Cymru'n tyfu'n gloi, roedd dinas enfawr Llundain yn tyfu'n gloiach fyth. Pa ryfedd i fechgyn a merched ifanc ffermydd tlawd Ceredigion weld y cyfle a heidio yno i werthu llath. A pha ryfedd hefyd mae'r ceffyl y bydden nhw'n ei ddewis yn was da, cryf a ffyddlon oedd yr hen gyfaill o gytre. y Cobyn. Mae Megan Hayes wedi cyhoeddi llyfr am hanes teuluoedd fel ei theulu hi, teuluoedd y llath. Sut dechreuodd pobl cefn gwlad Ceredigion fagu cysylltiad â'r ddinas fawr? Wel, oedd Porthmyn yn mynd o'r rhan hyn o'r wlad, rhan o Gymru yn gyffredin mewn, mewn ffaith i Linden, a'r gwartheg er mwyn marchnata llath a cig. A nhw'n dod nôl a hanes o beth oedd ar gael yn y lle hyfryd hyn a gelwyr Llundain. Oedd tlodi difrifol yn y sir hon, dychred yn elfed canrif, a nhw dychreodd denu bobl i cyfloga yn Llundain. A wrth gwrs oedd y teuluodd yn dod ôl a hanes a rhagor a rhagor yn mynd fel oedd byd amaethyddiaeth yn wael yn y sir hon.
Ond heb ddyfodol getre, daeth meibion a merched y ffermydd gynt yn werthwyr llath ac yn berchnogion siope ym mhob cwr o'r ddinas.
Oedd rhaid cael siop man lle gallai'r cwsmeriaid dod mor haws a cymryd y cysmoniaid â bosib. Mwy na thebyg siop teras oedd ei ddechrau. Uh, oedd yn well i cael siop ar cornel fel lle pobl dod o bob cyfeiriad. A oedd y siop yn, gas, yn gwerthu dim dim ond llath, ond bwyd, tins, bacwn, bara, wie, popeth o'r fath na. Ond na wac lath yn mas y llath, y rhaid cael llath Oedd, oedd dim fridges, cael y lladd a'r cyrraedd drws erbyn saith y bore. Oedd uh, y lladd diweddarach tua un ar ddeg y bore gwedwch, a'r ceirt yn cario tymeidi o'r cynnyrch o'r siop, fel gellir cwsmeriaid prynu ar yr hewl. Oedd, mi oedd arian i'w wneud yn Llundain, ond mi oedd y gwaith yn galed, ar orien hir. Hollol hir, wyth y gloch y bore tan diweddar y nos. Wel, fydde'r llath yn y miwn am gynnwch pedwar o gloch. Symud pe amser oedd y teulu'n codi, na rhaid i boteli, rhoi fe ar y barws, Am ei mas ac e fel bod e ar y cyrraedd drws am saith y gloch erbyn brecfast. Oedd y bobl yn gweini tu ôl i'r counter wastad a ffedog wen uh, unwaith oedd y gwsmeriaid yn sylwi bod pethau ddim yn lan, ydych chi'n colli cwstwm nhw. A oedd rhaid clynhau ar ôl Wneud yr holl paratoadau yn y nos cyn y bore, oedd y siop yn agor am wyth. Oedd yn waith caled.
Yn ogystal â chario'r llath mas yr hyd y strydoedd, y cobyn hefyd fydde'n halio'r llath ffres ben bore o'r gorsafoedd trin, yn ôl i'r siop i'w fotelu. Ond os mae yn Llundain roedd i bywoliaeth, Gartre yng Ngheredigion oedd calonnau bobl y llath o hyd. A chael dychwelyd gartre oedd i dymuniad wrth farw. Dymuniad a ddeuai a'r Cymry yn dorfeydd mawr i blatfform Paddington neu Euston i hebrwng yr ymadawiedig ar y siwrne olaf yn ôl i'r hen wlad. Drwy flynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif, dal i gyrchu tuag at y brifddinas a wnae'r bechgyn ifainc. Ambell un, prin deuddeg oed, wrth ffarwelio â gartre, a mentro ar y trên i Lunden, ben i hunan bach. Un peth bydde rhaid fod yn ei boced wrth gyrraedd. Macyn gwyn. Dim ond iddo i godi'n ddigon uchel, Mi fydd e'n siŵr o weld mas law, macin gwyn arall yn codi. Cynrychiolydd un o gapeli Cymraeg y brifddinas yno i'w groesawu, a'i helpu i ddod o hyd i gartre da. Gyda throed yr ugeinfed ganrif, roedd y deri Cymreig yn rhan annatod o strydoedd y ddinas fawr. Ond yna, daeth dwndwr a thywyllwch y Rhyfel Mawr i droi'r byd ben i waered. Rhyfel oedd yn fawr o ran ei erchylltra a'i golledion. Negesydd oedd y cofyn, bellach, cyfrwng i ddod â'r newyddion gwaethaf oll i famau a gwragedd ym mhob cwr a chornel. Yn y rhyfel hwn y defnyddiwyd tanciau gyntaf, ond cyffyle oedd pridd beiriannau'r ymladd, yn tynnu'r gynnau mawr a chario'r milwyr i ganol y gad. Erbyn cydoediad 1918, roedd hanner miliwn o geffylau'r Fyddin Brydeinig yn farw gelen, wedi'u saethu neu'u boddi yng nghorsydd mwd y ffosydd. Yn Llundain, tyfodd parch newydd i'r Cymry. Diolch iddyn nhw, Dal i lifo'r tlawd a'r cyfoethog fel ei gilydd wnaeth y llath, er gwaetha pob dim. Wrth wraidd y gamp a'r gomaenas fawr honno, roedd cynefdd arbennig a gariwyd ganddynt o Gymru i'r ddinas. O'n nhw gyd yn nabod ei gilydd ac yn helpu ei gilydd. Wel, fe traddodiad y ffermydd o cyd-weithio a helpu gilydd yn para mlaen.
Wrth galon yr awydd o gynnal y meddylfryd 'pawb yn helpu'i gilydd' oedd capeli mawr Cymraeg y ddinas. Ac wedi'r gwasanaeth, roedd y cymdeithasu mond yn dechrau.
Trên y festri, neu uh, casglu tu fas i'r capel ar, ar y palmant. Uh, oedd ddim yn gytre ar unwaith, oedd yna gormod i siarad a cymdeithasu a bobl o'r un rhan o'r wlad felly.
A canu? Uh, yn Hyde Park oedd hynny, uh, o King's Cross, bus 73 lawr i Hyde Park i'r canu cymdeithasol yn y parc. A wedyn wrth gwrs felly y swper yn y Lions Corner House neu le bynnag.
Roedd pensaerniaeth Grand y Capeli Mawr, Jewin a King's Cross a'i tebyg yn arwydd hefyd o lwyddiant ariannol teuluodd y llath. Yn Llundain, dangosodd plant y ffarm gynt allu naturiol fel entrepreneurwyr, gyda rhain blodeuo'n ddynion busnes arbennig iawn iawn. Bobl fel Alban Davies, a alluogodd Coleg Aberystwyth i brynu'r tir sy'n bellach yn brif gampws y Brifysgol. Sir David James, y cymwynaswr a alluogodd Eisteddfodau Llambed a Phontryfendiged i fod yn wyliau o bwys cenedlaethol. A Sir William Price, un o sefydlwyr United Dairies, Y cwmni a fu'n bennaf gyfrifol am hyrwyddo llaeth pasteuryddiedig yn y gwledydd hyn. Dyma'r cwmni hefyd, ochr yn ochr ag Express Dairies, a oedd am flynyddoedd lawer yn un o brynwyr mwyaf ar y cobyn yn ffair gyffyle Llanybydder. Ond gydag amser, daeth cwmni'r mab ffarm o Lanwrtyd i whare rhan ganolog yn niddfodiant busnesau bach i gyd Gymru.
Ddywedodd pethau ar ôl yr Ail Rhyfel Byd. Oedd y cwmnïau mawr yn medru prynu'r rowns llath a gadael y siopau heb ddigon o um, profit i wneud bwyoliaeth. Heddi,
tri busnes llath ag iddynt wreiddiau Cymreig sydd ar ôl. Ond mae olion, gwaith caled a llwyddiant i ryfeddu Canrif a hanner o fusnesau Cymraeg eu hiaith a'u diwylliant dal i'w gweld fan hyn a fan draw ar draws y ddinas. Ond er bod crynswth y bobl a'i busnesau wedi mynd, mae yna un arwydd amlwg o hen bresenoldeb y Cymry dal yno. A dyma nhw, cobiau Llundain!